Nirringrazzjak. Issa nsejjaħ il-Sur Nauman Atif. Żagħżugħ Musulman, f'idejk.
F'isem Alla il-Ħanin, Sur President, Onorevoli Membri Parlamentari, Kelliema u Mistednin Distinti, Assalamu Għalejkum, Paċi tkun magħkom. Biex nindirizzaw l-inġustizzji soċjali bħal il-bullying fl-iskejjel, it-twarrib fuq il-post tax-xogħol, it-tiġħid fl-isports, il-vjolenza domestika, is-solitudni u l-użu irresponsabbli tal-midja soċjali, nixtieq nenfasizza tliet prinċipji li jgudawna. L-ewwel nett, il-Mexxej tal-Komunità Aħmadija Musulmana jgħid, In-nazzjonijiet ma jistgħux jimxu 'l quddiem mingħajr ir-riformazzjoni taż-żgħażagħ. Jekk aħna nimmaġinaw ġejjieni ġust u ħanin, irridu nippjanaw bil-għaqal u nnisslu valuri morali b'saħħithom fiż-żgħażagħ tagħna, jekk irridu li pajjiżna jkun xempju tal-ġustizzja soċjali. L-iżvilupp morali, edukattiv u spiritwali tagħhom se jsawwar għas-soċjetà ta' għada. Żgħażagħ imrobbija sewwa jwasslu għal djar paċifiċi, komunitajiet aktar b'saħħithom u nazzjon ġust. Bħala żagħżugħ ta' sbatax-il sena li nirrappreżenta lil ħafna oħrajn, nenfasizza bil-qawwa li ż-żgħażagħ għandhom ikunu fil-qalba tal-politika futura u l-iżvilupp nazzjonali. Wara kollox, Iż-żgħażagħ tal-lum huma l-mexxejja ta' għada. It-tieni, irridu nbiddlu l-mibgħeda bl-imħabba, il-firda bl-għaqda u l-egoiżmu b'responsabilità soċjali. Il-qaddis profeta Muħammad, isliem għalih, għallem b'mod sabiħ, Ixtiequ għall-oħrajn dak li tixtiequ għalikom infuskom. Il-ġustizzja soċjali vera tissaħħaħ meta nrawmu l-fehim u d-djalogu minflok il-kunflitt u l-użu tal-forza. It-tielet, ħadd ma jixtieq l-inġustizzja. Ejja nikkomettu ruħna biex nittrattaw lil oħrajn b'ġustizzja, rispett u mogħdrija f'kull aspett tal-ħajja. Il-motto tal-Komunità Aħmadija Musulmana huwa prinċipju tad-deheb għall-bini ta' soċjetajiet ġusti u ugwali, imħabba għal kulħadd u mibegħda għal ħadd. Nixtieq nagħlaq billi ngħid liż-żgħażagħ bħali li l-ġustizzja soċjali mhijiex biss kunċett, hija responsabilità. Għaldaqstant, ejja nkunu l-ġenerazzjoni li tbiddel il-kliem f'azzjoni. Bħala żgħażagħ, għandna l-poter li nsawru l-futur. Irridu nibdew billi naqbżu għal dawk li m'għandhomx leħen. Dan ifisser li niġġieldu kontra l-bullying fl-iskejjel, nissaportjaw id-drittijiet ugwali fuq il-postijiet tax-xogħol u naħdmu biex ikun hemm Politika li dejjem favur iż-żgħir u mhux bil-kontra. Ejja, iż-żgħażagħ tal-lum, immexxu b'mod dinjituż, diċenti u kostruttiv. Aħna nistgħu nagħmlu d-differenza. Flimkien nistgħu nibnu futur fejn il-ġustizzja u l-ugwaljanza jkunu għal kulħadd. Ejja nippromwovu l-imħabba, l-empatija u l-ġustizzja soċjali. Jalla Alla iberikna lkoll u l-pajjiż maħbub tagħna Malta. Amen.
Grazzi ħafna.
Grazzi. Grazzi.